आ अपन पहचान के तरफ से समर सुदामा राइटर के तरफ से नमस्कार करे छी हम अपने सबके चुटकुला सुनाबे चुटकुला के दोसर भाग में हम चल रहल छी अपने सबके सुनाबऽ जा रहल छी एक गांव घर के बाप बेटा बाजार एलखिन आ सौदा बेच कऽ आ ओ देखलखिन जे हॉल मे फिलिम लगल छै फिलिम लगल है शोले शोले मे देखलखिन बड़का बड़का मुँह कान बला गब्बर सिंह के ई सब के हुनकर बेटा पूछै छथिन बाबूजी से बाबूजी देखऽ तऽ कते कते लोक छै हौ तऽ बूढ़ा कहै छथिन धुक अखन चुपचाप रह अखन पहिले पियौज के बिया बेच तऽ पाइ हेतौ ओनहर से तऽ घूमब तकर बाद एखन आब देखल जाउ सरकार कहुना कहुना कऽ आगा ओकर बेटा साइकिल एला कऽ पकड़ने छथिन आ दूटा बोरा लादने छै एगो कैरियर पर एगो पाछ पछिला कैरियर पर एगो बीचो में आ एना कऽ पकड़ने छथिन आ ओनरो देख रहल छथिन ओहि फोटोओ तरफ आ ओकर बूढ़ा सरकार जे छथिन से साइकिल के पीछा से ठेले छथिन रे की देखे छी उम्हर आगा भऽ चल सब ग्राहक चलि जेतै तऽ तू कथी बेचबी कटहर चल चल जल्दी चल कहुना कहुना के बेचारा ठेल ठालि के लौका हटिया पर पहुंच गेलै जब पियाउजक बिया बेच लेलनि तऽ पाइ तऽ बहुत भेलनि पाइ बहुत भेलाके बादमे जब वहाँसँ घुमला तऽ कहलकै बौआ चलतै बड़का बड़का मुँह कानवलाके देखै लए एहिमे कथी छै बस कहलकै बौआ रे तू कनि नाश्ता लऽ लिअ हम ताबे जाइ छियौ देखै लए तखन की भऽ गेल रहै तऽ आधा घंटा एक डेढ़ घंटा फिल्म निकलि गेल रहै तखुनका सीन रहै जे जखन धर्मेंद्रके बान्हिके आ बसन्तीकेँ कहैत रहै छै गब्बर सिंह जे जरा बसन्ती नाच नाच कर दिखाओ। बस जखनिये प्रवेश केलखिन बुढ़ा सरकार ओहि हॉलके अन्दर हुनकर बेटा पछुआ गेलै तऽ ओ धर ओ जे शोले बल ओ जे अहाँके गब्बर सिंह बजै छथि बसन्ती जरा नाच के दिखाओ तऽ बुढ़ा सरकारके ओ डायलॉग दिमाग पर याद भऽ गेलै। आ ओ घोसत मनमे याद करऽ लगलनि जे मनमे याद करऽ लगलनि कि जे बसन्ती जरा नाचके दिखाओ बसन्ती जरा नाच एहि बीचमे हुनकर बेटा नाश्ता लऽ कऽ पहुँच गेलनि हे बाबूजी लिअ ताबे धर्मेन्द्र जे छथि से कहि देलकै बसन्ती एहि कुत्ताके सामने मत नाचो तऽ मने मने ओ बेटो याद करै छथि जे बड़ बढ़िआँ कहलकै कुत्ताके सामने मत नाचो दुनू बाप बेटा फिलिम देखलक फिलिम खतम भऽ गेलै शो टूटि गेलै दुनू बाप बेटा मोनेमे रखने अछि डायलॉग बेटा अपन डायलॉग याद करै छनि मने मने आ बाप अपन डायलॉग जे घर पर जाके कतहु जाके प्रयोग करब एकर संजोग बस जब घर पर पहुँचलखिन तऽ उनकर बूढ़ा सरकारके पुतोह आटा मड़ुआ पीसैत रहनि बैस कऽ ओहि जत्तापर चक्कीपर पहिले लोक हाथेसँ पीसैत छलैए तऽ पीसैत रहथिन बुढ़ा सरकार कहलखिन जे इएह मौका छै। ताबे हुनकर बेटा जे कहलकै बाबूजी जाबे अहाँ घर जाउ ताबे हम कनी लेटिंग-तेटिंग कऽ लै छी। ओ लेटिंग-तेटिंग बलामे करऽ लगलखिन। एही बीचमे बुढ़ा सरकार पहुँच गेलखिन आ कहलखिन इएह गप कनी अजमा दियै। ओ गेलखिन आ कहै छथिन बसन्ती कनी नाचिके देखाउ तऽ। एतने कहलखिन कनिया तऽ चकदक भोग तानि लेलनि जे बाबूजीके की भऽ गेलनि तऽ बूढ़ा सरकार तैयो फेर दोहरेलनि नहि नहि बसन्ती कनि अहाँ नाचिके देखाउ तऽ बूढ़ा सरकार बुझलखिन जे नहि सुनलखिन फेर जे बूढ़ा सरकार रिपीट केलखिन ओहि गपके जे बसन्ती कनि नाचिके तऽ देखाउ एतने कहै छनि आ कि ओही पाछासँ हुनकर बेटो पहुँच गेलनि आ बेटा देखलखिन जे हमर बाबू हमरा कनियाके की कहि रहल अछि बसन्ती कनि नाचिके देखाउ आँय ई तऽ हमरासँ पहिले कहि देलकै हमर कनिया की कहतै हम कहने छलियै हम देखके एलियै फिल्म तऽ हम पहिले कहबै आ इएह कहि देलकै ताहिसँ बढ़िआँ हमहूँ कहि दै छी इएह गप ओकर बेटा चट सिना एलै आ कहै छै बसंती एहि कुत्ताके सामने नहि नाचू भऽ गेल दुनू बाप बेटामे तकरार ओ कहलक जे हमरा कुत्ता किया कहबै तऽ ओ कहै छै तू हमरा घरवालीके किया कहली बसन्ती नाचिके देखा दुनूके भऽ गेल हाथापाही बाप बेटामे आब धक्कम धक्का भऽ गेल एतनेमे ओहि बगलमे गंगाधर कुशवाहाके घर रहै गंगाधर कुशवाहा कहै छथिन जे भाय एते रातिके हल्ला किया भऽ रहल छै साँझ साँझे रहै राति तऽ नहि रहै साँझे रहै दुनू बाप बेटा गेलै तऽ कहै छै आइए गेल छलैए तुरते हटिया दिन छलैए सामान हटिया पियाज तियाजके बिया बेचै लए आ की भऽ गेलै जे लड़ाइ करै छै एलै तऽ कहै छै हौ की भेलऽ तऽ हुनकर बेटा कहै छै ई बुढ़वा हमरा कहत हमरा घरवाली कहै छै बसन्ती कने नाचिके देखाउ एकरा हम एके फाँटिमे मुँह फाड़ि देबै कहै हँ हँ हँ बाप हेतै कहै छै बाप ताप छोड़ू बाप ताप छोड़ू ई केहन बात बाजल ताबेमे एकर बाप कहै छै जानि देखियौ तऽ ई हम एकर बाप छियै हमरा की कहैए जे ई कुत्ताके सामने नहि नाचू तऽ हम कुत्ता हम कुत्ता आ दुनूके भऽ गेलै तऽ गंगाधर कुशवाहा किछु बुझबे नहि करै भाय ई की बाप की बजै छै बेटा की बजै छै आश्चर्यमे कहै छै हौ काका की भेल तोरा दुनू बाप तेके तब ओ स्थिर से बतेलखिन जे हम गेल छलहुँ हटिया पियौज बिया बेचलहुँ बड़का टा घर छै ओहिठिना लोकहामे बस स्टैण्डमे बड़का बड़का मुँह कानवला छलैए हँ तऽ ई कहलक जे देखब ओहि घरमे फिलिम फिलिम कहै छै तऽ गेलहुँ देखै लए ओहिठिना एगो एगो छौड़ीके कहै छलैए ए कनि नाचिके देखाउ तऽ हम कहलियै जे ई सीख लै छी घरपर जा कऽ कहबै एलियै तऽ कनिआँ छलै जटा पीसैत ओहिठिना कहलियै कनि बूढ़ पुरान छियै मरि जायब कि जी जायब कनि कनियाँ लग भोजि दै छी। जहाँ हम कहलियै से हिनते रूपे जे बसन्ती कनि नाचि कऽ देखाउ, ई छौंड़ा आबि कऽ हमरा कहैए कि एहि कुत्ताक सामने नहि नाच बसन्ती, कहू ते एहन बात हे। कहै छै हौ काका तू सभ तऽ आब बिना मतलब के मारि करै छह हें। कहू तऽ ई गप्प तऽ अहाँ तोरा तऽ फिलिम मे ने कहै छै लोक। आ फिलिम बला गप्प गाम घर पर आनि देलक। अपना मिथिलाञ्चल के संस्कृति मे ई बात नहि होइ छै। ई फिलिम तिलिम मे देखाबऽ के लेल होइ छै मिथिलांचल बहुत बड़ी चीज छी मैथिली भाषा मैथिला के संस्कार मे अंतर भऽ जाइ छै फिल्मी दुनिया से ई लऽ के तैं दुआरे ई सब फिल्मी कथा छियै अहाँ सब आपस मे नहि लड़ू दुनू बाप बेटा एके जगह रहू आ एकरा बिसरि जाउ आ बिसरि गेला दुनू बाप बेटा रहू तऽ कहलकै ठीक छै आब आब हम हमसभ दुनू बाप तय प्रतिज्ञा केलनि जे आब हमसभ किछु अटपट सुनि सुनि कऽ नहि करब आ दुनू बाप बेटा मेलसँ रहऽ लगल एतने पर ई कथा समाप्त भेल हम समझ सुदामा अपन पहचानके तरफसँ अपने सभ श्रोताके नमस्कार करै छी यदि ई वीडियो नीक लागल हैत तऽ लाइक कऽ दियौ आओर सब्सक्राइब सेहो कऽ देबै आँय तब ने आगाँ बढ़तै एहिके अलावा तीसरा भागमे आओर देखबै चटपट आँय एहने चुटकुला हम सुनायब हम समझ सुदामा पूरा टीमके तरफसँ अपन पहचानके पूरा टीमके तरफसँ नमस्कार करै छी धन्यवाद